Näme sebäpden Ýewropanyň Polşa döwletine gitmeli? Polşanyň başga döwletlerden tapawutlygy näme? Plýus tarapy, aýratynlyklary? Türkiýeden hemmäňize salam dostlar, gowumy ýagdaýlaryňyz? Size aýdyp bermek isleýän zadym köpüňiz bilýänsiňiz arzuw bilen Türkiýeden Ýewropanyň Polşa döwletine iş wizasy bilen gitdim we ine şu wagt ýene Türkiýä yzyma geldim. Dostlar bu Polşanyň wizasy Şengen wiza bolup geçýär. Wiza berilende iki tüýsli berilýär dostlar. Birinjisi multi wiza ol Ýewropa näçe sapar girip çykarlyk. Ine mysal üçin men gitdim geldim şo şekilde men wizam dolýança gidip gelip bilýän. Iki gezeklik hem berilýär. Iki gezeklik bolanda Ýewropa mysal üçin iki gezek girip çykyp bilýän şo şekilde. Ýöne bir ýylyň içinde mysal üçin bir ýyllyk wiza berse bir ýylyň içinde Üç ýyllyk oturymly kartyny almaga mümkinçiligimiz bar. Oturymly karty aldykdan soňra islän döwletiňize dek islän wagtyňyz gidip gelip bilýäňiz dostlar. Polşada meni özüne çeken zat dostlar Polşa döwleti ösen döwletleriň biri bolýar Ýewropada. Wizasy hem gaty güýçli bolýandyr dostlar ýatdan çykarmaň şony. Islendik döwletde işläp bilýäňiz Polşanyň wizasy bilen oturymlygyny aldykdan soňra islän döwletiňizde işlemäge mümkinçiligiňiz bar. Meni özüne çeken zat poçtady dostlar, iş ýagdaýlary gowy, galajak ýerler gowy, produkta ýagdaýlary arzan dostlar. Ýene-de mümkinçilikli tarapy esasy dostlar bir zat açmak isleseňiz, mysal üçin kafe bolup biler, restoran ýa eşik magazin, näme açmak isleýän bolsaňyz açmaga mümkinçiligiňiz uly bolýar. O taýdan dokumentleriňizi tiz wagtyň içinde taýynlap şo şekilde arenda alyp arkaýyn iş edip bilýäňiz dostlar. Şonuň üçin o taýda maşyn ýagdaýlary hem arzan, barýaňyz ýedi ýüz elli müň dollardan maşynyň ýagdaýyna görä, ýylyna görä maşynlar başlaýar. Mysal üçin işläp öňem işden daşary dostawka ýa takçylyk edesiňiz gelýär, arkaýyn edip bilýäň. Şu wagtky ýagdaýda günde, mysal üçin dostawka edip günde elli, ýüz dollara aralykda pul alyp otyr. Takçylyk edibem şol ýagdaý bolsa. Şonuň üçin Polşanyň wizasy güýçli wizalaryň biri hasaplanýar. Syýahat etmek isleýäňizmi? Germaniýa dilini, Gollandiýa, Ýewropanyň Şengene girýän döwletlerine arkaýyn syýahat edip bilýäňiz. Üç aýlyk şo taýda syýahat etmäge mümkinçiligiňiz bar. Ýöne işjeňlik isleseňiz, Polşadan şo döwletlerde işjeňmäge mümkinçiligiňiz bar. Ýene-de giňişjeň Polşada owadan ýerler bar. Dostlar, işlemek, aýdyşym ýaly ýaşamak mümkinçilikleri gaty gowy. Müşderilerimiz bar, olar bilen gürrüňdeşlik geçdik, görşüňiz ýaly. Geçenki wideolarymyzda bardyr. Arz edenoklar işläp böler. Ýene dostlar Polşada esasy meni özüne çeken zat mysal üçin firmada işleýän wagty normal alýan aýlyklar mysal üçin müň bäş ýüz müň ýedi ýüz dollar aralykda. Ýöne ýaşy ýigrimi alty ýaşamadyklar bar mysal üçin ýigrimi iki gullukdan gelýär köp kişi tabşyrýar Ýewropa döwletine wizasyny alýar gidýär şo ýigrimi alty ýaşa çenli Uly aýlyk almaga mümkinçiligi bar. Ýigrimi alty ýaşdan ýokarlar normal sredna aýlyk alýan bolsa, mysal üçin, müň bäş ýüz, müň ýedi ýüz, onuň iki ýarym, üç müň dollar almaga aýdyň mümkinçiligi bar dostlar. Işjeň sagadyna görä galany. Işleri mysal üçin, biz müşderilerimizi garşy alýas, firma ýerleşdirýäs. Firma ýerleşdirdikden soňra ýörite gürrüňdeşlik edýäler-de, şoňa hemme zady düşündirýäler. Iş sagatlaryny, işlejek işleri, iş görnüşleri kän otagda. Mysal üçin, köpüsi sklad dişýär, köpüsi zawod dişýär, köpüsi liniýada durýar, kod okatýar, upakowka edýär, gyzlaryň etýän işleri bar, zehin oglanlaryň edýän işleri bar. Işler gaty ýeňil dostlar, hiç hili kynçylyk ýok. Meň özüm şol firmada baryp işläp gördüm. Iş ýagdaýlary gowy dostlar. Olam sagadyňa görä üýtgeýär. Mysal üçin, sagadyňa ýigrimi bir, ýigrimi iki zlot tölenýän bolsa, hepdede-de Işleýän işiňe görä, hepdede altynjy günem işläp bilýäň, mysal üçin, köpüsinde bolsa hepdede bäş gün işläp bolýar. Sekiz, on, on iki sagat aralykda işläp, galanynam işlemek isleseňiz ýa işiňizi çalyşmak isleseňiz, arkaýyn habarlaşyp, ony etmäge mümkinçiligiňiz bar dostlar. Işden daşary işläp bilýäň. Ýaňky aýdyp geçenim dostlar bu student dokument bolýar ýigrimi alty ýaşamadyklary üçin on almana-da kömek eder dostlar şony aldykdan soňra siz arkaýyn ýigrimi alty ýaşa çenli mysal üçin ýokary derejeli aýlyk aýlan alýarsyňyz sebäbi o taýda studentskiý diýip aýlyk köp berýärler we aýda aýlykdan daşary premiýa goşulýar Edýän işiňizden nägile bolmasalar, edýän işiňden kemçilik gelmese, her aýda ýörite töläge goşýarlar. Şo şekilde aýlygyňyzy ýokary derejede çykýarlar. Men bardym, gördüm, işläp görenler bar. Biziň müşderilerimiz bir aýlygynda maşyn alýarlar, bir aýlygynda soňky telefony alýarlar. Eýýäm soraýan men gürrüňdeşlik geçýän olar bilen, iş ýagdaýlary näli, Bir nägilelik barmy? Ýok diýýärler ki, men Türkiýedem ýa Rossiýadadym diýýärler. Bu şekilde mundan artygam işleýärdim, ýöne bu şekilde diýýär hiç zat edinip bilmedik diýýär. Hakykatdan hem o taýda bir zat edinmek mümkinçiligimiz uly dostlar, aýdyşym ýaly. Sebäbi o taýda adamy adam ýaly görýärler. Ýörite işlenýän iş sagatlary bar. Iş sagat doldumy, işden asgyndan çykýan, bir sagat, iki sagat artyk işlediňizmi size ýörite premiýa berilýär dostlar. Mesaý wagt geçip gitýär-de. Şol ýaly Ýewropanyň döwletlerine gidip işlemek bul ýa şu wagt gezip gören döwletiňizde, mysal üçin Aziýa, Türkiýe, Russiýa döwletlerinde has hem gowudygy men size aýdyp geçmek isleýän. Ýene-de Ýewropa döwletlerinde esasy ösen zatlar Aýdyşym ýaly, zatlary elýeterli dostlar, Polşa döwletinde. Almak isleseň, arkaýyn iýip-içip bolýar, islän zadyňy iýip bilýäň, islän zadyňy geýip bilýäň, şo şekilde. Şonuň üçin size-de Polşa döwletine gitmegi maslahat berýän. Teken Visa kompaniýasyna dünýäniň islendik ýerinden ýüz tutup bilersiňiz dostlar, isleseňiz onlaýn ýa-da ofislerimiz bar. Türkiýede Istanbulda, Rossiýada Moskwada we Arap Emirliklerinde Dubaýda, Dubaý şäherinde biziň ofisimizde bazarda artsan gelýäňiz, gürleşýäňiz hemme zat size düşündirerler. Iş hakda gyzyklanýaňyzmy? Siz üçin ýörite YouTube sahypamyzda iş wideosyny çekdik. Müşderileriň galýan ýerini gyzyklanýaňyzmy? Ýörite müşderileriň galýan ýerini wideo çekdik. Ýene-de Magazinlerden hem isleseňiz wideolar çekip goýup bolýar, hiç hili neme ýok. Owadan ýerlerden çekdik. Müşderilerimiziň işleýän şäherlerinden. Ýene-de dostlar, näme Polşa döwletinde, mysal üçin, diňe bir Polşa döwletde, Ýewropanyň islendik döwletinden gowy wideolar isleseňiz ýa-da göresiňiz ýa bilesiňiz gelýän zat bolsa, kommentariýada belläp geçip bilersiňiz. Dostlar, onda hoş sag boluň, görüşýänçäk indiki wideolarda.